wetin dey happen for that side for caf excellence center for bankomo for yaounde all man know say before eto wan come be president for fecafold they bin don abandon that caf excellence center na african football confederation dey bill am They say the person wey be am be am some kind some kind no dey the way they be one be am. Now the thing no be for where they be don abandon am. Tawe Eto he come like president for Fika foot. He say no fit abandon the thing so he too more continue for dey for try for fix am make e be fine for all man so that me player dey use am me no me table lions dey use am.

Messager tell we say Minister for Sports and Physical Education, Narcisse Mwele Kombi, he the one move 20 million, billion, sorry, 20 billion for enter that matter for Sika say he want to say me it no control that center again. We Fekafu don already spend

so mr minister musa you go take twenty billion for one control that caf excellence center for yaounde una go find messager o messager na cameroon newspaper wey e comot today e ask big big question that question wey messager ask am i hope say minister for sports and physical education e go answer that question because na that question that way they dey call am for big grammar say na fundamental question Hey, hey, hey, Mame na man don talk grammar. Ekona man don talk grammar. Na fundamental question. Yes. Who say you go take 20 billion, Mr. Minister, for go use am for take that place, move am for Eto hand? Na the question of that. So the day for day for make mago mago, una see am now since we African nation come comot for Cameroon. So take am reach tomorrow. They never finish Olembe. Usa money for Olembe day. Usa money for the other infrastructures them they day. Why they no one answer that question? They dey only find play where small soft thing go pass, where small money wan enter there. When they see I say money fit comot for here, they go one time, grab they enter one time. And when they see I say for here, so we fit make I will match am. We see the way the thing go the waka, and then eh, they wan go, it wan go make I say me play and they begin come na for Mancomo where we will get money where we dey pay uh, Hilton Hotel and other one, that hotel, then they make our replay, then we get our own small nyari, because they get nyari, they want stop watching so that me the nyari, he come out, me stay, na so so they are nyari. Now the matter that, so so the minister, as I tell you now, he don't go for Luanda, for Angola, we he did a na African championship for basketball, they take place, they call it Afro basket. You don't go see indomitable lions for basketball. uh, tak tak tak uh. if na place wey small nyari go comot minister dey always be there minister dey always be for place wey small nyari go comot we no know where come me no if nyari no be for that thing no you no go angola na the way dey always in the middle line dem the other one dey no care if na uh, eh, fekavole if he come dey small because na still that ngare no eh that ngare wey no wey that small nika eh una understand the way the thing dey so if he come dey

anything na fight anything na beat woman as e don be beat that woman be beat that woman sunday that woman na e call e brother wey e dey for america e tell e brother say as you see am so my man dey overbeat me e dey knack me any day don knack am knack am knack am try call you you tell say me no begin beat me that brother na e don call that master e tell you

E dey like say you no dey hear wetin I dey talk. If you knack my sister again, I go pay flight for America, I come Cameroon, I come beat you with my hand, I go beat you like small pikin with my hand. You think say na play? Liberal talk master, you go come America, you pay pay ticket come America, come do wetin? Liberal talk master, liberal talk, una just dey talk buru buru buru buru buru buru, una like sia, this and that, liberal talk master, say you go come Cameroon come beat me.

e beat e brother-in-law, beat am seriously. E tell e say, eh, I dey wait next time touch my sister again if e dey don born you well. Touch my sister again, e don born. Na so kwata na dey shame the man. Ooh, shame! Ooh, shame! Ooh, shame! Ooh, shame! Man pikin don comot America, come Cameroon, come beat you pay going back. he tell you say if you wan say you wan sing garamanguru ngwete touch his sister again then you touch am you just say he dey play with you so una una be woman beater dem una look out o eh una fit go touch your woman so wey e get brother dem wey dey get power dey go pass for una skin like say na motor pass for una skin for accident If you dey knack person, know say if dey knack you, e go hurt you, you too. So woman beater dem, una stop for begin beat woman, that kind of fashion, e no fine. Na true I wan talk for una that. Time for Burkina Faso. Wetin happen for Burkina Faso? Ibrahim Traore, that president for Burkina Faso, e no dey play.

all the report na from beginning to the end na lie e lie lie lie lie lie about burkina faso wetin the woman talk this uh, carol floor uh, smerenyak e say for burkina faso army dey suffer pikin army dey beat pikin dem army dey violate pikin their right army dey carry pikin dem go for uh, for for go fight war a child soldier. Hey, hey, hey, hey, hey. Even for Burkina Faso, population no understand. Na who e pikin dem? Na which pikin wey army don take am for go fight war? They no dey see no pikin. Burkina Faso na government e talk say e no go take that shit with e, uh, Carol Flor Simalenyak. That means say e be agent wey dey for Burkina Faso for bring problem for Burkina Faso. And Burkina Faso na country for respectable men dem people the way they dey respect their talk they don tell you say you be persona non grata for our country yes so carol floor simerenyanyak whether na simeremerenyanyanyanyanyak they don nyaraye yi they don talk say collect saw comot for di country dem no wan sit down na nonsense say united nations with im nonsense report nonsense lie only manipulation manipulation manipulation manipulation manipulation because na wan bring disorder how order dey for burkina faso e no find dem ibrahim traore distracting dem

e dey please dem say burkina faso army e dey suffer pikin dem e dey take pikin dem carry am go for war child soldiers say big big pikin dem don finish people dem dey volunteer themselves sef say dem wan go war na correct and mature people dem dem no dey hide you can begin make report begin talk nonsense ibrahim traore that one oh that one dey play you play with him oh you go carry your own if you just try say you play with ibrahim traore you go carry your own waka you no be that kind of person wey dey dey play nonsense with you wan play nonsense with you na you go play nonsense with you you understand the thing o yes na so the matter dey.